mathaa mathaa twĩ na mathaa maingĩ ma kwaranĩria kũrania ciũria na gũcokanĩria twarie cia mũciĩ nĩ amu tũrĩ a gĩkũyũ gĩkũyũ-inĩ na hĩndĩ ciothe ndĩting'ũragia ngauga rĩkiuma ngo-inĩ rĩkĩhiũhia ciande nĩ njugaga nĩ thayũ eh, ndĩna kaũndũ ndĩmwĩrire ndĩrenda kwamba gwĩka na tondũ ũrĩa ngwendaga aikarĩre gĩtĩ gĩkĩ nĩ amba nĩ akinya rĩ nĩ ngũmwĩra oke nĩgetha anyitĩrĩre haha nĩgetha nani ngorwo ndeka atĩa nĩgetha ngorwo ndeka kaũndũ kau nĩ thayũ tũrarĩrĩria mĩtugo turarĩrĩria mĩtugo turatu- tura- mũtu- mĩtugo ũthingu na kĩgongona na ndamũgwetera na ndamũgwetera rianyi rianyi rianyi rianyi Ũ- nĩ ha nĩ ha nĩ ha ndatiga ndatema nguhĩ ndatema nguhĩ harĩa wona nĩ ndatema nguhĩ mũno rĩ ta njĩra nĩ ha- niĩ ndiendaga gũtiga mũndũ na henwa na ũngĩkorwo nĩ ũrenda ngũtarĩrie makĩria ũnjũrĩtie kĩũria kĩu no ngũcokerie either haha kana ũke inbox-inĩ kana ũke handũ hangĩ Jane. Twĩ hamwe. Hau nĩho tũrĩ. Rianyi ndiramenya nĩ haitanarikia. It's Karobema. You need help. Uko wapi? Niĩ harĩa ndĩ ndiĩ kana no ũkinye no no no no unyite unaweza nipata kwa inbox yangu namba utaandikiwa unaweza nipigia haria ndi no twaranirie no no uke inbox ini ya mundu uria ita hau rwaka 001 kana nyararie haha igwitwo meri kana nyararie ingi haretwo mso mso ungimona ugibatara kunyona no manginyire nĩ thayũ rianyi kuja inbox wĩke atĩa nĩ ndona ona roka 001 mũmbũi witũ wa mbarĩ ya thũmbĩ nĩ akinya ũcio nake no moderator live-inĩ ĩno yani njuge live-inĩ ĩno koguo ũngĩkorwo na kĩũria ũngĩkorwo na kĩũria wairingi na waithiũrũra marĩ marĩ marĩ marĩ mwanake na mũirĩtu harĩ handũ harĩ na rũĩ na rũĩ rũrũ ũmwe nĩ amwĩraga nĩ tũringe no nĩ harĩ na njĩra ya gũthiũrũrũka ũyũ ũngĩ akamwĩra nĩ tũthiũrũrũke no mĩnongorio yao yarĩ ya gũkĩra rũ rũĩ wairingi manyitana na waithiũrũra o ũrĩa mekũrĩkanĩire twĩ hamwe no niĩ ndirenda kũringa ndĩrenda gũthiũrũrũka niĩ ni ndĩrenda kũringa ndirenda gũthiũrũrũka nawe ũrenda kũringa ndĩrenda gũthiũrũrũka wairingi na waithiũrũra RW Kimathi wa Ciũri nĩ egwĩkĩrwo one ho ĩno no harĩa ndĩ nja ĩĩ no aigua eh, mm, eha meri meri wai- kĩmathi nĩ arenda gwĩkĩrwo burĩmu ndigũkĩria hau Eh, ndona mso mso woria kana nĩ neti yakwa njũru kana nĩ yaku ngwenda twĩrwo nĩ andũ acio angĩ twĩ smooth kana twĩ sawa no tũcenjie position na gĩkorwo neti ndĩrĩ ĩka atĩ ĩ tũmenye ndigakorwo no kwĩyarĩ ndĩrayarĩria thank you nĩndakuona meri na ndikwaria mũno mũcera na mũkũndũ akũndũ kagotake rianyi ĩyo nĩ ya kũrera KWS nĩ thayũ ndĩ mũkenu ndĩ mũkenu ĩĩ ndĩ mũkenu na tondũ ndĩrĩ ĩrathira yathira nĩ ngũmwĩra mũnyongere ndakorwo itarĩkĩtie nĩ ngũgunyia mũmero na ndikũhitha na hau tũrarĩria tũrarĩrĩria mĩtugo mũthingu kĩgongona na mũgongoni na nĩ ngũcokera ciugo ici ihinda rĩngĩ ihinda rĩraya nĩ amu icio icio nĩcio mbũgũ iria niĩ njokire gũita na ndĩcite rũa-inĩ tũcitandamũre unagongewa kama kwani ni maya, na si mayai nĩ Gen Z ũrĩa mararia alafu kugongewa ni constant mutumia wina muthuri uri muoyo mutiganite na muti- mutituithanĩtio mũrĩ o nake no ciana no ciramwĩta awa mũtigetĩkĩre gũkorwo nĩ mũgũthũkia mũtũrĩre wa ciana icio nĩ amu wathahia kĩhiko gĩaku wauma nja wa kĩhiko nĩ wagĩthahia mũng'ũng'ũtũ ũcio watwarĩra kinya ciana kinya ciana na njiarwa tiga gwĩtĩkĩra o mama ndũgetĩkĩre gũkorwo atĩ nĩ ũgũte mĩtugo na twarĩkanĩra njĩra ya mbere ya gũcokia mĩtugo nĩ we ĩwe ũrĩ mũciari ũrute ndũkarute ũmonie tondũ wamaruta ndiũĩ nũ ũkamacokia ũmonie ũmonie na njokere ũmonie rũthiomi rwao ndikuga rwario tondũ ona ũmũthĩ ũyũ rwario rũrario kinya nĩ rwario rwitũ rwa gĩkũyũ rũrario kinya nĩ njaruo na kabira iria ingĩ I'm not tribal but I'm tribal kĩu wĩigĩre no nĩ ngwaria rwario rwitũ rũrario nĩ andũ othe no rũthiomi Rũthiomi nĩruo rwĩna ũhoro wothe na nĩkĩo rwĩtagwo rũthiomi rwa maitũ, nĩruo rũrũ. Rũu nĩruo rwa mbere rwa gũcokia mĩtugo itũ.

nĩ sawa mũmbũi nĩ ndĩrakũigua ndĩrĩ o haha ndĩna kĩndũ mathaa mangĩ matatũ kana mana o haha nĩ ũkũngora nĩ thayũ nĩ thayũ na ndĩ mũkenu eh, ndorĩrwo rũthiomi inyuĩ a maitũ kana mũndũ mũka na ndiũĩ kana ũiguaga rĩtwa rĩu rĩgĩgũcina kana rĩtarĩ sawa mũtumia o wothe ũrĩ na ciana mũtumia o wothe ũrĩ na cia na ciana nĩwe ũkwanjia kwaria cia rũthiomi na rũthiomi to kwaria rũthiomi nĩ ciĩko atĩ wĩna kairĩtu gaku mũikarĩte ũguo gateng'ũke nĩ ũkũhota gũkarĩrio kere ũguo tiguo mũndũ aikaraga mũno mũno mbere ya andũ tene mũirĩtu meriko mwĩhĩrĩtwo mwena nyina angĩ ateng'ũkire aikare ũru aikagĩrio ikara ihiũ akahĩa ciero kana ti ndikwaria nĩgetha hĩndĩ ĩngĩ ndakanaikare ũguo tondũ rwario rwa mũciari rũthiomi rwa mũciari the mother tongue it starts from the actions iria arona kuma akĩrerwo aciari na ũreri Meri nĩ ndona na nĩ ngwĩraga ũrĩ na kaũndũ na kangĩ na ndũnjĩraga ĩ ndĩrakuona mũno ndĩrakuona mũno ĩ nĩ ngũgwetha nĩ tũkwaria ndarĩkia nĩ nĩ ngũgwetha twarie igĩrĩ ithatũ nĩgetha ũndarĩrie nawe mwena ũrĩa ũngĩ rĩ ũkamenye ũrĩa ũgũbanga nĩgetha onao mamenye gũikara ona marĩ Gen Z nĩ njũĩ nĩ tũrarera na nĩ ũrarera nĩ thayũ niĩ mũgathi iria ndĩraria cia mĩtugo ũthingu kĩgongona na mũgongoni ngwĩhoka arĩa othe tũtwaranĩte nao kuma rĩrĩa nyanjĩrĩirie ndirĩ ndĩrora na angĩkorwo tũrĩ hamwe ngwenda tu nyandĩkĩre hau komenti-inĩ nĩ thayũ nĩ thayũ thayũ thayũ menye tũrĩ hamwe na ũngĩkorwo wĩna kĩũria kĩandĩke haha ũguo rianyi arandĩka nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere kĩũria kĩ- kĩegemainie na ũrĩa ndĩraria kana ũngĩkorwo na kĩũria kĩngĩ nĩ thayũ no tũthiĩte tũthiĩte ũguo wega mũno tũkĩaria cia gĩkũyũ gĩkũyũ-inĩ mũgĩkũyũ gĩkũyũ-inĩ ĩyo rĩu niĩ njugaga ngwĩciria ona nĩ ngũ- nĩ kana nĩ merchandise ngũmwendi- ngũmũ- ngũmũ- ngũmũ- ngũmũthondekera mũgĩkũyũ gĩkũyũ-inĩ tondũ niĩ nĩ ngenaga gũkorwo ndĩ mũgĩkũyũ gĩkũyũ-inĩ ona rĩrĩa itarĩ gũkũ ndĩtigagĩra gũkorwo ndĩ mũgĩkũyũ gĩkũyũ-inĩ nĩ amu gĩkũyũ-inĩ ti bũrũri gĩkũyũ-inĩ nĩ ngoro na mĩtugo na nĩyo tũrarĩrĩria ona ũngĩthiĩ handũ hothe wĩtuge na mĩtugo ya gĩkũyũ mũndũ nĩegũkũ- nĩegũ- nĩegũkũria na akũrie kando nĩkĩ weka ũguo na ndionaga gũgĩkwo ũkũmwĩra ũcio nĩ mũtugo ndũi- ndũire yakwa nĩ thayũ kamau nĩ thayũ nĩ thayũ ĩ tũraria cia mĩtugo Ũthingu, kĩgongona na mũgongoni. Onani no ndĩrarera. Tathiĩ wĩra bidi kwenda ithako rĩu. Onani no ndĩrarera. Na request ciothe ũguo mũrandĩkĩrwo nĩ Rwaka 001 tuthiĩ na mbere na ũngĩkorwo wĩna kĩũria ũngĩkorwo nĩ ũrenda gũka igũrũ twaranĩrie bata ti ũke atĩ tũ game na ti ũke ũrehe maũndũ matarĩ na kũrĩa marĩ nĩ twaranĩrie tũiguane no ndi ndĩrarĩkia ndikwamba kuoya mũndũ o wo- ona ũrĩkũ kinya ndĩkie kũiguithania mbũgũ ici ciothe ciuma inya nĩ ngemi inya cia kairĩtu nĩ amu ciothe cirarongoreirio mũ- kairĩtu tondũ atumia nĩo ndĩronirio mbũgũ ĩno nĩ yora mũno kuma nja wa kĩhiko mĩtugo nĩ yorire unagongewa lakini si mayai na mũgeke- mũga confirm na kuga kugongewa ni constant aca kĩu nĩ ngoragana nakĩo mũtumia gĩkũyũ-inĩ ndaumaga nja ya kĩhiko ria nyina wa njũria cia mũthuri ndirenda kũhutia cia mũthuri thaa ici no nĩ ndĩcihutia. Na we ũra tap na no wende gwĩka kaũndũ better gũkĩra gũ tap. Waka 001 nĩ ekwandĩka ũrĩa mũngĩka hau. Eni, nĩ thayũ. Mũgathingi arauga cia mĩtugo, ũthingu na kĩgongona. Na nĩ tũrĩciaragia hĩndĩ ciothe. Eh, Kinyash John, if I'm a son of a single mom, but najua baba, baba. Swali yangu ni ni naweza nĩ mtoto wangu yeye Eh, kiuria kiria ngugucokeria hau kinyash ni njinju kiu ni kinyanjui mwana ucio ndukamwite thogu uria waguciarire angikorwo matiganire na nyukwa angikorwo nyukwa acokire kwao ĩgwaca ũguo kana akĩikaria mwana ũcio ndũkamũtue ngoguo ũrĩa wagũciarire ngoguo mũgũciari tua mũkũreri mũndũ ũrĩa ũngĩtua nĩgetha ndũkanakorwo na mbara thutha-inĩ mũndũ ũrĩa ũngĩtua nĩ mamaguo mũrũ wa nyũkwa na maitũguo ũcio nĩwe ũngĩtua kĩu ũnyite ndũkeĩkĩre gĩterenge atĩ nĩ ũrenda gwetha biological father tũ hamwe ndũkagerie nĩ amu gũkorwo matigacokanwo no korwo ndũĩ kĩrĩa mahĩtanĩirie no rĩrĩa wamatua o mama nĩ wamacokania na nyũkwa tondũ kairĩtu karĩa we ũgũciara ũgatua nyũkwa marara nyũngũ ĩmwe, maruguithanio na mũindũri ũmwe, maciarwo. Koguo nĩ wamacokania, kĩndũ matagatigana. Physically na gũikarania no makorwo mate, no spiritually nĩ wamacokania. Koguo ndũkagerie gwĩka ihĩtia rĩu. Kama alipotea nĩ aracĩtie kĩũria kĩa mbere nĩ aracĩtie nĩ akinyĩte mũciĩ kwa maitũguo icio nĩ ciũria wambaga kwĩyetha ũkamba kwĩyetha na ũko- na ũkoria maitũguo awathire kũ Mbica-inĩ hau hangĩ. okorwo ndaracĩtie nĩ hega koguo thoguo yo- ũithe waku ũkuma Yes, kama hakuifanya kitu waciara kĩhĩtua mamaguo mũrũ wa nyina na nyũkwa ũcio nĩwe ũgũ- ũcio nĩwe gwĩka atĩa ũcio nĩwe ũgũtua ũcio nĩwe ũgũtua

ũcio nĩwe ũngĩrũgama ithenya rĩu koguo ũcio nĩwe ũgũtua thoguo angĩkorwo nĩ gũkinyanĩire ũguo na gũkorwo gũkinyanĩire ũguo tondũ nĩ tũrenda rũrĩrĩ rwitũ tũingĩhe na maũndũ magĩrĩre mũgathigia nĩ aria na no arathiĩ na mbere na kwaria ndĩ mũgĩkũyũ gĩkũyũ-inĩ na hĩndĩ ciothe rĩrĩa nauma ngo-inĩ rĩkĩhiũhia ciande na rĩngĩ rĩrĩcoka mbaire nĩ njugaga nĩ thayũ na nĩ thayũ kũi nĩ ndĩrakũigua miti nĩ ndakuona niĩ ndĩ thayũ kũi nĩ ndakuona we thoma no ndũgetĩkĩre gũkorwo atĩ nĩ gwĩtukania thoma na wĩigĩre ũmenye ma nigetha ona ihinda rĩrĩa rĩgakinya nawe nĩ ũgakorwo ũgĩkorwo nĩ ũra kana ũkorwo nĩ ũra wĩna ciana na wĩna mũciĩ nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩrangĩra na kĩrĩa wĩna ũma na ũramenya repercussions cihana atĩa nĩ thayũ thayũ thayũ tũraria cia mĩtugo ũthingu kĩgongona na mũgongoni Ndi- ndĩroka he mũthuri ndĩro he mũtumia amaya meragwo nĩ na makũhĩa ndĩ na ũmwe na nĩ njũĩ nĩkĩo ũraigua ndĩ- ndĩraria ndĩ na ũrũrũ na ndiraria ndĩ na ũrũrũ atĩ kwa sababu nimegongewa na nimeitikia ni constant asa ndĩraria ndĩ na ũrũrũ tondũ nĩ kuona ndĩrona tũrorete kũ tũrĩ rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ angĩkorwo mĩtugo itũ ya kĩmerera twamĩrekia thĩ ũguo na tuoerera ya mũgeni ndĩ na ruo ngoro nĩ kũrigwo njiarwa ciakwa-rĩ, kana njiarwa citũ-rĩ, rũciũ cigaikara atĩa? Ĩ hihi nĩ cigakenerera marĩa twakenereire tũgĩkũra? Nĩ njũĩ maũndũ nĩ macenjetie, no we nĩwe ũgũbanga, we nĩwe ũgũbanga, o mama we nĩwe ũgũbanga, na nĩwe ũkũiga ciana ciaku kũringana na maica marĩa marabatara na marĩa tũrenda.

kanyita gĩkĩ kanyita gĩkĩ nyita gĩkĩ ti ũrĩa mũiguanaga ona angĩkorwo ũrĩa mũkũrũ nĩ kare- kararaga mũtaro ge karebi let me use that ũcio nĩwe mamagu ũrĩa mũkũrũ your mom's eldest brother ũcio nĩwe ũnĩmaga and ndũkambe ndũkambe gũtua matua mau ũthiĩ ũkore maitũguo ũkore cũguo na gukaguo mamaguo othe arĩa meho waũrie kĩũria kĩu ona arĩa mwĩ haha nĩ mũĩ mũirĩtu angĩgĩra mwana mũciĩ mwana ũcio agĩra mwana mũciĩ na nĩarenda kũ- nĩaciara kĩhĩĩ kĩhĩu gĩkĩ gĩkaga atĩa gĩtuagwo ũũ ahandi wa njirũ nĩ ndakuona handũ ndiũ nũ ũcio nũ kwarame arĩa ndĩrarĩrĩria tawe kĩnyaci ndĩna ibuku ingĩakwĩrwo thome na ndikomba kũrĩgweta tondũ rĩu rĩkũ- rĩ- rĩgũkũhe rĩ- nĩ rĩgũgũteng'eria nĩ rĩgũteng'eria rĩu amba ũtigane narĩo onokorwo ndarĩ ho ũcio mũkũrũ nĩwe ũgũtua mũriũkie onokorwo ngũmwĩta kariũki kana mũnjoki kana mũcoki nĩkĩo gĩkũyũ twĩ marĩtwa maya mothe tondũ hena ũrĩa mabangĩtwo nĩkĩo maretanwo ũguo ndĩmũkenu kinyanjui na kinyanjui ũnjethe Oje the floor after this. No njethe na namba ĩyo yekĩrwo hau igũrũ kana no njethe inbox-inĩ yakwa kĩrĩa tũ- twaranĩrie na tũthiĩ gũkorwo tũkĩaria drama na ingĩkana kũhe drama ũkanyanĩka gũkũ nĩ thayũ Eh,

njugĩte ihinda rĩnene mũno nĩ ngũkorwo haha ngahĩngĩcĩka no mũthĩ yuma yuma mũthenya ũrĩa mũkinyanĩrie hote gũkorwo ngĩrehe ũhoro ũyũ kũrĩ we kana we waigua na ũrĩa wararakĩrwo nĩ matũ eh, nĩ hake to nĩ kuga nĩ areka ũrĩa gũtatariĩ thayũ eh hatangĩkorwo hena mũndũ wĩna kĩũria nĩ ngũcoka harĩ mĩtugo ũthingu kĩgongona na mũgongoni rianyi atĩ ndũrenda kũhika no nĩ ũrenda ciana gĩkũyũ-inĩ no ũciarirwo wĩ ta kĩhĩ kĩa mũciĩ ũcoke ũcemanie na mũndũ wĩtagwo mwendia rũhĩa mwendia rũgĩa Ate Seria Queen nĩ thayũ. Eh, gĩkũyũ-inĩ tũtiakoragwo ndikuga nĩ ngũhinyĩrĩria ũndũ ũyũ but kũringana na harĩa tũkinyĩte na maũndũ ũrĩa mahana rĩ no ũkorwo we ũrenda gũikara wĩika na nĩ ũrenda ciana nĩ ũgũcihota it's okay no ciana ici ũgĩcihota he kĩndũ ũtangĩcihe ona ũgĩkorwo wĩ billionaire ona ũgĩkorwo wĩ billionaire ndũgacihe ũithe ona agĩkorwo thaa ici ũranjĩra ũguo na tarĩngĩ wĩna tũna kana tũnana twana na ndũrĩ mũthuri twana tũu nĩ twa mũthuri ũmwe ndiũĩ ĩ tũngĩkorwo ti twa mũthuri ũmwe nũĩ nĩkĩ wĩnakĩo we ndũrĩ na ciana wĩna wĩna kĩrĩndĩ tuga wĩna mũingĩ gwaku angĩkorwo ti cithi ũmwe icio ti ciana wĩ nacio nĩ ngerekano ndaheana no nginyagia cithiĩ kwĩ brother yaku brother yaku acituithanie na ngoma cia kũrĩa ciarĩtwo mwana ũcio na ciho mũhĩrĩga wa brother yaku to nĩguo waku na citũre Ndũmĩra use this one na story citambũrĩte mũrũ wa nyũkwa arĩ ithe. No tu no wikare ũguo kiu nigukwira ii no wikare but tutingi advocate na tuti advocate aga wikare wiika. Nĩ thayũ. Ĩĩ. Rĩni. Eh, tiga rĩu ndona handĩkwo kĩũria ũngĩ ũtarĩ na kĩũria nĩ ngũcoka mĩtugo-inĩ

ngiokire na meri na thamaki citiaragia no ti meri ũyũ wĩ haha anyway nĩ thayũ thayũ mĩtugo ũthingu kĩgongona na mũgongoni Cio nĩ- ĩyo- ĩyo- ĩyo nĩ mbũgũ yakwa ũmũthĩ nĩ inya no nĩ ĩmwe

Singũmatha ta niĩ rĩ, ruo rũkoragwo ciana no mũhaka mũndũrũme. Huwezi replace male in a home. Thank you. Ũcio nĩ ũndũ wĩho, especially ona mũngĩtigana na mũndũrũme, mũngĩtigana na mũthuri guo, na ciana nĩ ciũĩ ithe. Eh, it takes ndiũrĩ ndiũrĩ ingiuga but mangĩkorwo nĩ moĩ hakoragwo he haritũ mũno no ũririkane gĩkũyũ-inĩ gĩkũyũ-inĩ gũtirĩ ũrĩmaga gũtirĩ kĩndũ- gũtirĩ ũndũ ũremaga ndũrũme ndũrũme nĩ kĩrĩa twathaithanaga nakĩo

marũgamagĩrĩra mũtumia atangĩrũgamĩrĩra nĩ ngatho nĩ ngatho nĩ guo ĩ nĩkĩo rĩu agĩkwĩra no nginyagia mwana akorwo mwana akorwo na ũithe no nginyagia ũithio ũkorwo ho njoke gĩthũngũ-inĩ nĩkĩo heragwo something we call yin yang balance balance for ona ũngĩko- ndũngĩkorwo wĩ mwega igana kwa igana wĩ mwega 50 na wĩ mũru 50 for it to balance that's nature nikio nigetha muthuri nigetha mwana akinya akure a- akinyanĩire ndarĩ na ũthĩ ndekai no nginyagia akorwo arũmĩrĩire ũnyina na ũithe na si balance nigetha akinyanĩre atĩ nĩ arakorwo akiuga niĩ ngenda mũtumia ta maitũ na niĩ nduĩke mũthuri ta baba tondũ nĩ arona hena balance no wamũrera ũrĩ wika ĩkuogoma mwena ũmwe kinya kĩhĩ kĩu ũre- ũre- kĩ- kĩhĩ kĩu ũciarĩte uruagete gĩkũrehera njoroge nĩwe mũthuri kana mũirĩtu ũcio wĩ- ũre- ũrarera hau akwĩrage atĩ Sharon ndiye bibi bwanangu icio nĩ ngoma iria tũtarenda gĩkũyũ-inĩ tũrenda ngoma theru gĩkũyũ-inĩ Ngoma ici thũku tũtiracienda gĩkũyũ-inĩ rĩngĩ. Na ti kũrakara ndĩ mũrakaru, ndĩ mũciari na nĩ nĩ ndĩ na ciana na nĩ ũndũ itangĩenda. Na maũndũ marĩa ndĩrona gũkũ nenda-inĩ ma, inyuĩ mũkũrĩte na mwĩna ciana na mũkane- ma- mũkũmanengera thimũ ma, na mũtira monitor, hau nĩ handũ tũrakĩrũkia ikinya rĩtagĩrĩire.

ati andehere anjĩre "Mm-mm, niĩ ũcio nĩ twakinya nĩ hapo hapo ndĩmwĩre nĩ twatiganwo na tũtiratiganwo gĩa thayũ no tondũ ũguo tireretwo ona inyuĩ tũkũranĩire na inyuĩ tũtireretwo ũguo na rika rĩrĩ ritũ twĩ gũkũ tiga Gen Z nĩ mũĩ ũguo

ũgacoka ũkamera "Ah, ndiuma na ũru nĩ no kũrora ndĩrarora kana nĩ mũraigua ũrĩa ndĩrauga yani ũreri he mũndũ ũngĩkũra different ahũraga ciana ciake no ko ndũcihũraga rĩ gũcihu- kũhũra ciana gũkorwo ndũhũraga ciana ciaku hena ũrĩa ũcihũraga na mĩario

Tondũ ũngĩkuhĩrĩria mbaara ĩyo ya ngwa wĩtaga Jesu. Mũndũ ũrĩa ũngĩtugĩrĩria haro ĩyo nĩ andũ arĩa matũmagwo kĩrĩa arĩa matuma- matũmagwo Vietnam. Tondũ tũhũrĩ- tũhũrĩtwo mbara. Ĩ, Reke ndĩmwĩre ma. Anyway, tũtiuma hau. Tuma he mĩtugo. Nĩngenagĩra maitũ na ngakenera awa. Maitũ Sikagũthekera Meri.

marĩ ho no nginya na ndũkarĩe na ũrimũ ũcio wĩtagwo mũthĩga na mũndũ nguhĩrĩirie niĩ ngoragwo mũciĩ Eh, kwanza niwe mũndũ nguhĩrĩirie e area cia rwaka banana kĩamba na nĩ aragio nĩ igego ndĩna mũtĩ wĩtagwo mũthĩga ũhoreragia igego na ikahorera nĩkĩo ona ndera mũndũ ndaka- ndakamerie tondũ wakanaga mwaki no no no no no ngoragwo na mĩtĩ no yo ndikwanĩrĩra Nĩngũ- no ndĩmũnyitithanie na ũrĩa ũkoragwo nayo mũno Ĩĩ. nĩ tha nĩ tha ngũmwĩra nĩ twahũragwo haro haro we haro Mm. njeke ta uthi uria wa gutuma Mm, anyway mitugo uthingu na kigongona nguingirire ha haro njuge tigane maitå wangereirie harĩa ngereirie ndingĩũĩ kũrũngana cia mĩtugo ndingĩũĩ cia kũrũka na cia mĩtugo tiga nĩ maitũ wabu- wathomithirie rũthiomi rũrũ ndingĩrwaragia niĩ maitũ nĩ mũkũrũ nĩ wa 46 ndikũmũgereka mĩaka cũcũ mũciara maitũ nĩ ndĩmũkorete na guka rĩu ngĩaria cia ũndũire ndiraria atĩ cia gũthiĩ kũhoerera ngorete rĩu aguka na guka rĩ mau mau rĩu he marĩa akĩnjĩraga ena bunjo mũno nĩ hĩndĩ anjĩraga na mwangi ũmenye rĩmwe nĩ ũingĩraga mũciĩ rĩmwe nĩ ũingĩraga mũciĩ rĩmwe nĩ ũingĩraga mũciĩ Rĩmwe nĩ ũingĩraga mũciĩ ũkahũra mũtumia rũhĩ agakũria nĩ rwakĩ no no kũrwa kana era-inĩ yaca no ndiĩkaga ũguo no guka nĩ anjĩrĩte gũthukathuka tombo nĩguo ndĩrerwo "Ah, kũrora kana arĩ o sawa no ndikĩrĩ ndeka ũguo no guka nĩ anjĩraga ũguo tondũ arĩ arĩ mau mau thakame ĩrĩa njũ- njũ- ti njũru tondũ nĩyo ya- nĩndakiumire ho nduĩtwo we Ngwĩciria nĩkĩo uma uma ũguo kiumaga thĩinĩ wakwa. Nĩkĩo niĩ ndĩ mũgathigia ndoka ngirĩte haha nyanĩrĩre. mothe marĩa ndĩranĩrĩra na ndĩmohithanie na wakĩrĩ nyaga arĩ we mũrungu mwene nyaga nĩwe tũtũragio tũtũragio nĩ tha ciake tha ciake nĩcio citũtũragia na nĩkĩo tũhotaga gũkorwo na hinya wa kuga wa kuga kana gũkũithania cia thayũ rianyio na ndona nĩ ũkagereire kidogo no angĩkorwo ndũrĩ warara mũtĩ igũrũ wĩyohereirie na mũkwa rĩ ĩ ũguo noguo twahenagio atĩ nĩ mehia gĩkũyũ-inĩ tũtirĩ mehia na nĩ ndĩikara thĩ njane iyo no njikarire thĩ njane ũhoro wĩgiĩ mehia rĩ mehia anyway no njikarire thĩ mbũgũ ĩyo ĩkoragwo ĩ nyanda nĩ nyanda ndũku mũno ya mehia nĩ ngũikara na mbere ya ndĩmĩũkĩte live meri nĩ ngũgũtũmĩra ũ- ũ- ũ- one- cikoragwo cikuĩte mbũri ta tha ĩrĩa karaguma cikoragwo cikuĩte rĩu cikoragwo citariĩ ũguo na nĩ njaririe mũno na ndirĩ ndĩramenya nĩkĩ nguĩte na na indo iria cikĩrĩ haha na mũmbu-inĩ aregire gũikarĩra gĩtĩ gĩkĩ gĩkoragwo gĩ kĩhiũ rĩmwe tondũ ũkĩa rĩmwe ũkĩaria no nginyagia ũkorwo nĩ ũkũmenyaga nĩ atĩa ndamwĩta actually ndamwĩra hi na hi ũka na nĩ akinya reke arĩkie nĩ atugwo nĩ wakinĩ wakwa haha reke arĩkie gũtugĩka nĩ njũĩ no arĩikarĩra haha no arĩmwarĩria na no tũrĩkorwo na gĩikaro kĩmwe gĩcĩgĩ twĩ hamwe ithuothe Twĩ boinĩ. Ĩĩ, nde- nde- nderwo nĩ boi wa ya- wa mũgathigia. Ĩĩ, no hĩndĩ ĩyo ĩngĩ niĩ nĩ atũkinyanĩria. Ngakorwo thingira. O haha tũrĩ ĩgakorwo ũrĩ thingira. Na ti thingira wa gũka kuonwo wĩitĩrwo mbũgũ. nĩ thingira wa gũka twaranĩrie tũiguane niĩ ndĩrakinya wa gũita mbũgũ onokorwo ndĩ mũiti wacio ningĩ ndindaga na mbũgũ nyingĩ ũũ nĩgetha ndige kũhũrwo ona ndirĩ ndĩrakunũrĩrwo wa wa ikũmbĩ tondũ ndĩrĩ o kahĩĩ kanini no nĩ njũĩ gũcihoreria nĩndeyĩtĩkĩrire na ngĩmenya na ngĩiguithania na mũrungu mwene nyaga mũgai wa indo ciothe Ĩ mũgumia na mũgumuria ũrĩa ũtarĩ gĩtina na ndarĩ gĩthethwa tũkĩgĩa karĩko rĩu karĩko nĩ hinya ũcio nĩ muma karĩ hinya Mm. na nĩ thayũ mĩtugo ũthingu kĩgongona na mũgongoni mwena ũyũ ĩ ũkũria andũ ĩno ũyũ mwendi na mwendi andũ mwendi na mwendi andũ gĩgĩkũyũ-inĩ andũ nĩ erĩ mwendi andũ na mwendia andũ

kwandĩka gũcana na maũndũ maya mangĩ mothe kĩu nĩ ngũkuonia na ndigũkũrĩhia rwaka rwaka 001 ũtana ĩyo nĩ namba ĩ mũndũ wĩna ũtana ti nduhi na tũtirarĩhia haha niĩ ndĩmwĩraga ndihĩtagia na I'm very sorry I'm very humbly na tigwĩtĩa na tikĩ niĩ ndihĩtagia data ona ũngĩũka inbox yakwa itarĩ na ndata kaba ngombe twaranĩrie ngũrute mwatũka-inĩ ũcio wateithĩka na hau rĩ O- wanjĩra nĩ wateithĩkire ona ndigũkwĩra wanjĩ- eh, eh. niĩ ndĩ na ira me haha Ndi- ndikinyaga atĩ kuga nĩ ngũgwĩtia kĩndũ niĩ ndĩrenda wone ũtheri na ndũkanoke inbox yakwa ũkĩnjĩra ngwĩrĩre thingira mũndũ mũgo ũrĩa ũngĩkũragũrĩra maũndũ maku magĩrĩre na maigananĩre nĩ thoguo nĩkĩo njĩra mũndũ coka na mũciĩ coka na mũ coka na mũciĩ

rĩu tũkinyũkanie ũguo tũkinyũkanie ũguo kinya tũcoke maganjo tuonie ciana citũ njĩra cigĩe na mĩtugo njuge we mwĩrĩ ũcio wĩ naguo ĩyo nĩ ngari ngoma yaku yaikarĩire ngoma nĩ spirit he handũ hangĩ ĩrathiĩ hĩndĩ ĩrĩa ngari ĩno ĩgakinya stage mũico

nĩ thuna ĩrĩkũ ũgatiga ũgatiga ya Zedekai ũgatiga ya mĩtugo mĩega ĩ kana ũgatiga ĩrĩkũ kana ũgathiĩ na moto ĩyo ĩkuo thaa ici unagongewa lakini si mayai kuongewa ni constant arĩa makoragwo na hau stage ĩyo ĩngĩ ũgakinya makorwo marĩ arũrũ makorwo marĩ arũrũ makorwo marĩ arũrũ o ũũ wega koguo nĩ wega nĩ wega maũndũ maya mothe ũreka ũkĩrera ũreri-inĩ Mm, nj- ke- ke ngombe gĩkĩ make sure mwatiga kĩndũ gĩtaga gũcirithia kĩ against tondũ mawakiri marĩa makoragwo kũrĩa na, ma, na magistrate na e, e, e, jaji matikoragwo na itherũ nĩkĩo wonaga hatirĩ mũndũ thiaga agacoka ũrĩa ũcokaga acokaga e mũrũrũ na ndacokaga e ũguo a- acokaga e ngoma nj- ĩrĩa thũku na ndakoragwo e mwega koguo geria gũtura mĩtugo mĩega ĩrĩa ũgũkorwo ũgĩkĩra ĩrĩa ũgũkorwo ũgĩkĩra twĩ hamwe ĩrĩa ũgũkorwo ũgĩkĩra rũciaro rũrĩa ũraciara korwo na mĩtugo mĩega rĩrĩa ũgwĩkĩra ũthingu nĩ ndarĩrĩria mĩtugo haraihu no ciothe nĩ cigu- nĩ ci- ndimwĩrire nĩ tũrigi o toguo ona ngĩkunda tũrigi kĩu wona ngĩkunda nĩ ndathimi ya mũgĩkũyũ ndathimi ĩyo rĩ gĩkũyũ-inĩ ti ya kũrathima ĩtagwo ndathimi no ti ya kũrathima nĩ kuohithania yohithanagia kĩrĩa kĩho na nĩkĩo tũmĩtaga tũrigi tondũ nĩ mũĩ tũrigi nĩ tuo kuohithania nĩguo ndauga mbũgũ ici ciakwa inya nĩcio ciumire Kenya nĩcio ciumire mwana-inĩ wakwa na nĩcio ndĩrenda tũciohithanie ciothe cituĩke ĩmwe tũciohithanie cituĩke ĩno ĩmwe ciume cirĩ ĩmwe ũthingu ũthingu gĩkũyũ-inĩ rĩu nĩ ngũhutia athuri Ũthingu gĩkũyũ-inĩ umaga kũrĩ mũthuri. Na njũrie kĩũria gũthinga nĩ gwĩka atĩa? Ithuothe nĩ tũĩ mũberethi. Ũngĩhingũrĩra tap ĩna mũberethi, ĩkorwo he handũ

ĩkinyaga na force ĩrĩa yagĩrĩire mũithera andũ nĩ ndakuona wanjiko wariti